Sou, an da wäre mer erëm bei enger klenger Folg Let's Play DayZ. Mir hu Samsdes de, keng Ahnung, Moment, de, putain, ka keen déi do, den drëtte Mee, ech sinn alleng, de Jeff ass net do, keen aneren online, dat heescht, mir spillen haut alleng. Mir waren ewéi fir op Elektro déi leschte Kéier. Meng Stëmm ass haut e bësse méi geschmeideg, well ech net esou haart schwätze wéi soss, well ech déi lescht 3 Deeg all Owes zimmlech wasted war, wat awer och normal ass esou ëm de Mee. Mee bon, ech hunn am Moment guer keng Ahnung wou mer dru sinn. Ech weess just, dass mer op der richteger Streck fir op Elektro sinn. Mir sinn op engem Server wou gerammelte voll ass an da géing ech soe vill Spaass beim nokucken a hoffe mer, Dass mer gutt Beute maachen hei. Sou, wat hu mer dann dohannen? Boah, ech hoff just, et ass direkt erschoss ginn. Et wär e bësse kacke. Et hätt mer eng Kéier ee gesot, ech kéint eng Kéier eng Kaart vun Daisy Info opmaachen an de Video abauen. Natierlech kéint ech dat maachen, mee. Jo, bis elo hat ech nach net Zäit dofir. Der Hond haut die Fresse, wat soll dat? Dofir hu mer Bauerenhaff. We want boobs because we love them. Ok, also en huet jo scho mol net esou Onrecht bei der ganzer Saach. Sou, sou, sou. Wat hu mer dann hei? En, déi Stad hei kennen ech, mee den Numm fält mer zwar elo net direkt an. Wat hu mer dann hei, wat hu mer dann hei? Ech hunn erëm meng Kopfhörer op voll Lautstärkt gedréckt, datt ech emol héieren, wann iergendwou ronderëm ee schéisst. Et wär keng schlecht Idee. A wéi gesot, ech sinn erëm op der Sich no engem, wat war dat do hannen? Do ass en Zombie. Firwat gesäit e mech elo schonn? Bon, a lasse. Geet en epeschen Kampf hei lass. Putain, zerfalen ëm mir ëm dem éischte Schlag. Der Kack-Aaxt hei. Ech hun awer keng Loscht do ze schéisse well ech sinn alleng an dat ganzt ass e bësse riskant wann ech elo alleng hei ronderëm laufen. Soe mer mol ee verroden firwat dat esou laang dauert ee mat der Axt ëmzebréngen. Ech mengen dass dass d'Leit mol méi ufänke mat schéissen, et si mir awer net sécher. Do hannen hu mer nach en Zombie mengen ech, nee dat do ass eng Këscht. Okay. Gi mer mol hei eranner luusse, vläicht fanne mer hei eppes dran, dat weess ee jo ni.

Houre Chef, deen ass virum net do, huet mech rëm am Stach gelooss. Ech mengen, dat heiten ass dat Duerf, wou déi Tanks. Ja, ja, ok. Ou, do ass eng flinke Statioun. Kéint nawell interessant sinn. An d'Dier ass, souwäit ech gesinn, uewen zou. Dat heescht, ënnen ass se vläicht och nach zou. Gi mer ons dat Ganzt mol ukucken. Vläicht e bësse manner opfälleg. Ech wëllt gär wësse mat wéivill FPS ech hei lafen, mee et schéngt awer einigermoosse-riit ze lafen. Muss et och alt e bësse roueg sinn. Also d'Dier uewen ass zou, also ass d'Warscheinlechkeet héich dass nach keen do war. A wann et stëmmt, dann ass d'Zeit um Server dee wou sech all Stonn eng ka restart. Ech muss och ganz éierlech soen, ech kréien mech net esou gutt konzentréiert wéi soss. Ech weess och net wourunner dat läit. Vläicht well ech nach midd sinn, keng Ahnung. Ech hat jo gemengt ech misst fir den éischte Mee iwwer d'Nuet am Auto pennen. Tja, also eppes loosst Iech mol gesot sinn, en Opel Astra vu 96 ass net dat selwecht wéi, nee en Seat ass net dat selwecht wéi en Opel Astra. Bon, ech huele mäin Doudel einfach esou, ech hu lo keng Loscht hei déck Faxen ze maachen. Hei leet wéi lass, dann soll ech roueg mat mer uleeën. Dat hat, dat Ganzt hat wär dann nach gutt ënnerstrach gi wann ech lo erschoss gi wär, sou carrément. Boum. Ok, et ass awer nach alles zou heibannen, dat ass e gutt Zeechen. Oh, wat hu mer hei? Anti step vest, mee do kann ech näischt dra machen, also loosse mer déi mol do leien. Wär zwar cool, déi gesinn och relativ béis aus déi Dénger. Do mol hei, vläicht fu mer jo hei e Crossbird, wär zimmlech cool. Wou ech och muss soen, dass déi Maus mëttlerweil eens wéint iwwersat gëtt. Ass eppes wat mech e bëssen nervös mécht, keng Ahnung. Virdru war et ganz déck gewinnt a lo buuscht se esou séier ronderëm. Gefält mir net esou besonnesch. Do hu mer do eng Béchs. Hei bannen hu mer och rëm nëmme Béchse leien. Ech mer zwar, ech hoffen, dass mer wéinst eppes heifanne gell. Dat wär, ah nee, falsch Dier. Geet erëm zou. Esou wäit ech weess ass et do an där Dier nach e Glitch wou ee ka vir an hanne rauskucken. Also passt gutt op an deenen Haiser hei. Putain hei läit jo guer näischt. Wat ass et? Ah warte mol hei. Fire Magazine. Ech kann mer d'Munitioun mol raushuelen. Sou.

dat gesamt West-Tschernaruss, hei da an Tschernogorsk, hei jo dat Military Base do, hei ass Zeleno, du man nach hei de Green Mountain, déi Schinn owuer déi kleng Military Base ass, de Flughafen hu mer hei, Devils Castle, ech zoomen eng Stéck eraus, da kënnt der mol kucken, do ass dat ganzt Deel, da géings de mer mol och rëm zou hei. Et ass mer hei nach iergendwéi aus dem Hannerhalt erschoss ginn. A geien dee Schäiss erëm wech, well ech brauch et souwisou net. Et géif mech guer net freeën, hei an deem Haus hei iwwerrascht ze ginn. Sou, an hei kënnt elo dat finaalt Zëmmer. Hei fënnt ee meeschtens Munition. Ah, ma hei hu mer jo nach e Stéck vun der Kaart. Mee also, ech kucken, ob hei näischt läit. Hellt iwwerhaapt näischt, wat ass dat fir e Schäiss? Dat ass jo ultra enttäuschend. Moment, Dirndl, vläicht hu mir elo Chance an hunn elo eng Kaart vun Ostschernarus. Oder kann ech déi zwee Stécker zesummesetzen? Nordwest, damaged. Kucke mir ons déi mol un. Ah, dat ass e méi klengt Stéck, ok. Jo hei hu mer elo rem de Flughafen. Kopp hat net dengem ewech rem. Boah do war zwar bessen enttäuschend, dat hätt ech net geduet. Eventuell uewen nach mee. Entweder ass hei net vill gespawnt oder et war einfach esou. Bon, gesäit net déck aus hei, also géing ech soen, maache mer ons ewech, hannen zur Dier raus an dann weider Richtung. Elektro Ech muss ganz éierlech soen, ech hu säit Éiwegkeeten, säit Éiwegkeeten hunn ech kee méi bei Daisy hei an der Wildnis begéint. Keng Anung. A wann ech ee begéint, ass et wierklech ëmmer nëmmen, ëmmer nëmme feindlech. Keng Ahnung, ech fannt et e bëssen traureg, mee waart mol, waart mol bis dass d'Zombië méi ginn, dann, da gesi mer mol wéi feindlech d'Leit dann nach weider sinn, wa se bis mussen an den Elektro eragoen, an do sinn der esou gutt iwwer, wat weess ech, 50 oder 60 Zombien, oder 100 souguer, da ginn se net méi alleng an d'Stad era, well da geet dat net méi esou einfach. Sou war et iwwregens jo och beim Daisy Epor a bei deenen ganzen aneren. Sou, wa mer elo bis aus der Stad eraus sinn, da ka mer awer och erëm ufanke mat lafen. Wa mer elo do erover ginn, mengen ech, da komme mer Richtung, Richtung Mogilewka, mee do wëlle mer zejoert net hin. Sin mol gespannt op mer an dëser Folge begéinen. Bei 3 Leit um Server kéint dat jo mol kéint et jo mol ge geschéien. Dat gëtt richteg sauer wa mol bis d'Servere vun vun 100 Leit online sinn. An ech sinn och gespannt op déi neien Zombie Survival, den den H1 V1 oder wéi et ëmmer heescht. Keng Ahnung, also gesäit mol net esou schlecht aus, mee et ass free to play, also wäerte vill Leit schonn alleng duerch de Free to play System e klengen wéi soll dat soen, kleng, e klengen negativen Aspekt doranner gesinn, wou ech ganz éierlech soen, net all Free to Play ass Pay to Win. Mir hunn dat gesi bei Spiller wéi, kuckt Iech World of Tanks un, wat ech och niewebäi spillen, ass Free to Play, mee du kanns der am Fong net vill Virdeeler kafen. Déi eenzeg Virdeeler, wou ee sech ka kafen am Spill, Dat ass, datt ee méi séier viru kënnt an der Erforschung, awer och net méi. Et kritt ee keng besser Panzere mat Geld, et kritt ee kann sech keng Virdeeler kafen, ganz anescht wéi an anere Spiller. Ech wëll elo keen erwähnen, mee et huet Daisy nogemaach, mee wësst Aer goufen, mer reeden Infestation. Moie, do kann ee jo Nahrung kafen an ganze Schäiss, wat ech e bëssen, wat ech e bëssen noob-méisseg fannen, well wann Der herno an enger Apokalyps sidd an da geet Der net einfach an de Buttek an Dir sot, jo ech bezuele mat Gold, da kricht Der hei eng Dous Thunfisch an esou, wär e bëssen dämlech. Dowéinst ass, soen ech och, wa mer bis 100 Leit op engem Server sinn, d'Iesse knapp gëtt a méi Zombien do sinn, da gëtt warscheinlech och e bësse méi zesummegeschafft. Mee ob se ech herno no der Zesummenaarbecht an de Réck falen, dat ass nach déi aner Säit vun der Mënze. Jo, et scheint Piteff wat trëppelt scho iwwert de Buedem, gell? Menge kniekt. Wat kann ech iech dann nach esou erzielen? Ma ech war gëschter, ech hat jo elo op der In-Game Community Säit hat ech déi Fro gemat fir eng Soundcard, ob dat mer géing eppes brénge mat dem neien Headset. An jo, do war ech da gëschter an de Saturn an ech wollt mer dann vläicht elo kucken, wat déi Dénger kaschten. Jo, wéi der dat esou kennt bei verschiddene Leit, ech weess net, ob dat bei iech och esou ass, da gitt der dohinner, dir wëllt eppes kafen an am Endeffekt kommt der mat eppes komplett anerem erëm. A sou war et dann och bei mir. Do hunn ech mer dann, wat hunn ech mer kaf? Ech hu mer dat, wat op der Arma zwee Engine baséiert, den Iron Front Liberation kaf. Am Fong Arma zwee, just komplett Zweete Weltkrich, mat Königstiger Panzeren, mat allem, wat cool ass. Mee et ass schued, well all gutt Online-Serveren scho guer net méi lafen. Bësse traureg, mee bon. An ech hu mat der Erweiderung zum Red Orchester zwee kaf, an zwar de Rising Storm an der CD-Versioun, wou ech könnt geduet hunn, dass et dat géing ginn. Mech dick gewonnert. Mee bon, et ass alt oft esou bei mir, da gees du hin an da denks du, Hm, hm, hm, keefs de dat an dat, jo, an dann herno kriss de eppes an, an dann mat eppes ganz anerem erëm. Ech fannen emmer witzeg, keng Ahnung, ech gin also mat menger, wann ech mat menger Fra op Tréier gin, oder menger Frëndin, ass egal, gin ech op Tréier an da gesin ech alleguer déi jugendlech Typen, sou déi lafen da mat Footlocker Tuten ronderem, si lafen mat, wat weess ech, mat Calvin Klein an ganze Schäiss do ronderem, ne, an ech sin dann deen eenzegen Topert, dee wou duerch dat ganz Tréier leeft mat enger riseger Saturn Täsch. Am Grapp, ne, wou da wahrscheinlech zwee Spiller dra sinn a wat weess ech nach alles. Keng Ahnung, ech weess net, ob dat nëmmen u mir läit oder ob dat einfach normal ass. Also ech hu mer ni déi Méi gemaach, fir sou Träer ze goen fir d'Eis. Also ech sinn nëmmen op, ech sinn am Fong nëmmen op Tréier gaangen, fir entweder eppes aus dem Saturn ze kafen Oder mer villäicht eng nei Panzermaquette ze kafen, awer och et sinn nit wieder keng fitz Kleeder, gell? Ech ginn net op d'Réi an soen, Hm, haut keefs de der mol eng Jeansbox an e puer passend Schong dobäi. Wann d'Schong bis vreckt sinn, da gi sech nei Schong kaf. Wann ech bis keng Boxe méi hunn, da gëtt sech iergendwann eng nei Box och kaf. Do gesäit ee rëm, net all Mënsch denkt esou. Wann, sot mer emol, wann Der elo hei kuckt an Dir kritt Iech dozou iwwerzeegt, fir emol eng Kéier Comment ze schreiwen oder esou, da schreift mer emol, Woufir gitt Dir éischter esou op, ech sinn Dënn, op der Strooss? Ah, dat ass super. Woufir gitt Dir also op Tréier? Oder wat kaaft Dir, wann Dir mat der Frëndin akaaf gitt? Kaaft Dir Iech éischter Kleeder oder méi esou elektronescht Geschir? Géif mech mol interesséieren, ob ech do deen eenzelen wier, dee wou ronderëm leeft esou. Bescht ass dann, wa d'Frëndin freet, ob ech hir kann seng Tut ofhuelen. Wéi vill Leit vläicht droen dann do eng Tut. Also ech gehéieren net dozou. Soll jo net blöd kléngen, mee ech denke mer, also wann ech esou vill muss akafen, da kanns de och esou vill droen, ne? Jo, ech weess, déi denkt ech jo sécher, Pita, firwat leeft den Tippchen do déi ganz Zäit gebéckt duerch de Bësch? Jo, ech wëll näischt riskéieren, ech sinn alleng. Et ass zwar op der enger Säit méi einfach op een eenzele Mënsch opzepassen, mee trotzdem ass awer méi schwéier wéi que dass ech kee sou grousst Sichtfeld hu wéi wann ech mam Jeff oder mam Tom ënnerwee wier oder mam Ben. Also ech fannen mat dem neien Update ass dat ganz richteg schéi ginn, gesäit och vill méi faarweg aus oder ech mengen et och vläicht nëmmen, ech si mer net sécher. A wat mer och opgefall ass, keng Ahnung, mäin Männchen, dee kritt guer net méi esou séier Honger wéi virdrun an ech kann déi ganz Zäit aus enger Béchs drénken. Ass wahrscheinlech iergend e Bug oder esou. Sou, do hunn ech mol eng Kräizung. Ech mengen, do muss ech riit erofgoen, ass mar net sécher. Also ech wëll net sou komplett ëffentlech op déi Kräizung do goen, well dat gefält mer natierlech och net. Op där doter Strooss komme mer op Mogilewka, do sinn ech mer sou gutt wéi sécher. Do misste mer op Elektro kommen. Duerno steet et dach, nee? Elektro, jo, Elektro Sadowsk. Ronderëm a Bauerenhaus. Ech ging somme iwwerschaften als mol e Bléck mat der déck gäiler neier Spektiv. Woah wat se ruckelt. Den du mer stau. Jo du si mer um richtege Wee fir op Elektro. Sou nei schéngt ech och keng mega Vue lo ze hun. Ah mat der kann ech elo déck gäil an Elektro erakucken. Problem ass alt just dass d'Spektiv net funktionéiert wann ech op de Knéie sin oder sou. Dat ass bësse schued. Wat jo och wahrscheinlech am nächsten Update da gefixt gëtt. Mee gëb d'Knéi lo putain. Ech ging soen d'Strooss gesäit op béid Richtungen relativ fräi aus. Ech laf eriwwer an de Bësch. Hei hunn mer dann eng kleng Baach. Ja, an hei komme mer dann uewen iwwer dem Bierg bei Elektro aus. Kanns du dann einfach an de Bësch sëtzen a mam Fernglas ronderëm luussen. Mee paak déi Waffe erëm ewech. Pi dat sinn, also den Admin dee muss jo zimlech op Boops stoen, also ech sti jo och op Boops mee ech muss dat net déi ganz Zäit esou raushänken, dat ass keng Ahnung. Sinn mol gespaant wéini mol Mods dofir erauskommen, ob ob et iwwerhaapt Mods gi schonn oder ob Mods erauskommen. Ech hu jo gelies dass d'Spill anscheinend awer Mods wäert ënnerstëtzen an alles, dat wär och relativ cool. So hien hu mer dann de Stauséi, dee mat e puer Stéck virun Elektro, mee ech wëll awer léiwer op enger méi héichgeleeëner Strooss bleiwen, dat ass mer méi sécher, well déi Haaptstroossen do, och wann se net oft belaaft ginn, mee wann ee leeft, dann, Also déi meescht Weeër wou ech nolafen, dat sinn entweder Stroossen oder oder den Elektroleitungen. Dat ass fir mech am Fong dat wat am am séchersten ass. Ok, d'Haaptstroosse lafen ech och emmer souwéi elo am Bësch ronderëm, mee Elektroleitunge gi jo haaptsächlech duerch d'Pampa an et ass ee vun den einfachste Weeër fir bei déi grouss Stied ze fannen. Wa e gudde Rot un déi déi vun déi sinn nei ufänken, Wann s dech veriert hues an du gesäich eng Elektroleitung, laf einfach der Elektroleitung no, iergendwou kënns an eng grouss Stad. Dat ass esou wéi Alle Wege, die nach Rom führen. Dach ech kritt d'Gefill et lass dass du innen dohinne sëtz gehéich. Hie soll net fir war. Kritt souwisou kee wäit erofzéien mat der M4 treffen schlecht vun dei uewen. Kënnt soe wat der wëllt, an zum Teil ass et eng vun deene schéinsten Landschaften wou ech an engem Spill bis elo gesinn hunn, och wann ech d'Grafik elo net esou héich geschraut hunn, mee. Ech hunn nach kee Spill gesinn, wou ech esou eng schéi Vilfalt u Bësch, Landschaft, Mier an esou hues, wat wierklech esou gutt openeen ofgestëmmt ass wéi hei. An ech si gespaant, wéi eng wéi eng Kaarten se nach erausbrénge wäerten oder ob se iwwerhaapt Kaarte wäerte erausbréngen. Wat natierlech gäil wäert, wär wa se och géinge esou net nëmme Wiederverännerunge maachen, mee och Niwwel nach dann zum Beispill oder oder Wanter an esou Saachen. Keng Ahnung, et wär schon relativ cool. Den ass de Mëscht. Gro paar Erdmondstärke getraff mengen ech mam Ben oder esou. Do ënnen ass Elektro mengen ech. Boah, ech lafe lo mol hei duerch de Bësch. Ech wëll nach Elektro erreechen éier mer déi Folg hei finisiéieren. An ech menge bei Elektro starten ech och eréischt da wann ech mat deenen aneren ënnerwee sinn, well esou alleng wëll ech et net risk, ech wëll net rëm riskéieren meng ganz Saachen ze verléieren. Vläicht hu mir jo och d'Chance a mir treffe rëm um Boot op 3 M 4, dat wär natierlech nach méi gäil. Also ech fannen se missten och e bëssen méi Läichen esou an d'Spill dra setzen, sou einfach doudeg Persounen wou ronderëm leien, do ass jo awer eng Seuche ausgebrach, keng Ahnung, déi eenzeg Läichen wou ronderëm leien dat sinn déi wou bei deene futtisse Busser heiansdo do leien. Sou do ënnen hu mer Elektro, wann ech hei méi erop ginn da kréien ech eventuell nach e gudden Ausbléck mam Fernglas oder duerf ech waarden op mech an ech sinn dout, kann natierlech och rëm sinn. Sou, muss just dee kackt Bandel aus dem Viséier kréien. Sou, dat vun hei misst schon eng gutt Vue hunn. Sou, an elo pake mer mol d'Spektiv aus. Oh what the hell gell, wat lit. Oh putain. Ech sinn emol gespaant op mer hien do ënne gesinn op dës Distanz. Et wär scho gäil wa mer op dës Distanz hie géinge ronderëm lafe gesinn do ennen, mee ech géing soen da misste mer awer och d'Zombië lafe gesinn, mee där gesi mer och keng vun hei. Ech ginn soen, mir ginn mol nach e Stéckche run a mir si réischt bei 23. Ech lafe lo dohannen op de Biergen a mar, obwuel vun hei hunn ech eng béis Vue, hei beim Héichsëtz am Fong. Nee, vergiess, ech wëll lo gesi wat an där Stad do leeft. Ech wëll mol kucken wéi wäit mäi Fernglas mer eppes bréngt a bei sou ville Spiller um Server kann ech mer gutt virstellen dass dass d'Selectra eng leeft. Wann ech net aus der Distanz no engem Sniper Geweer ofgeknallt ginn. Mee maan daerf och net ze laang well ech wëll net esou lo wäit iwwer 30 Minutten goen soss dauert rem éiweg fir de Bild e Fack erop ze lueden. Äh, firwat ech lo meng rout Kett hunn? O formuléiert dass de Server lo ofkackt, dat wär zimlech scheisse. Wéi gesot, vu dass mer mat dem Fernglas musse stoen, däerf mer net ze wäit un de Bëschrand goen. Ech mellen hei vir wär einfach eng gutt Positioun. Mir sinn awer net bei den Heuballen hei wann ech mech net ieren. Mä vun hei, vun hei kéint ech awer scho bësse méi gesinn. Hei gesitt der d'Stroumleitungen lafen ëmmer Richtung Grousstied. Sou elo gi mer ons hei bei eng Heck stellen hei fir hinne. Bei déi heite ging ech soen, an domat d'Speck, speckeg Tief eraus. Sou, dat ruckelt elo wahrscheinlech trotzdem. Ah, elo gesi mer d'Zombien. D'Diere si souwisou ëmmer op. Zombie. d'Schoul an d'Flickegebai, ech héieren och keng Schëss an näischt. Ech hat mech zwar gefreet elo do een hei ronderëmlafen ze gesinn.

Ok, ma ech géing soen, da maache mer elo hei eng kleng Paus an da gesi mer ons bei der nächster Folg scho erëm bei Daisy, wa mer mam Jeff a mat jidderengem, wou mer fannen, nach d'Stad attackéieren. Ech géing soen dann Ciao a Merci fir d'Nokucken. Bis déi nächst Kéier!